Вӑл таҫта вӑрманта выртать пек, ӑшӑ та ҫемҫе ҫӗр ҫинче выртать. Туратсем витӗр хуҫкаланса кӗрсе хӗвел ури ылтӑн сапаланӑ, ҫав йӑлтӑркка тӗрӗсем куҫа шартарсах яраҫҫӗ. Сухӑр шӑрши ҫапать, пыл шӑршипе сывлакан чечексемпе ҫил вылять, ватӑ ҫын ахлатнӑ пек хӑрӑк хыр макӑрать. Мӗншӗн макӑрать вӑл? Е чӑн-чӑн ҫынах-и? Тӗнчере яланах ырӑпа усаллӑх пур, илтет вӑл таҫтан. Пур, тавӑрать Алексей. Эп ӑна илтсе те йӑлӑхнӑ. Ман ун пирки тек илтес килмест. Эс итле, тавӑрать сасӑ. Ырлӑх кӳресетӗн пулсассӑн, этемлӗхшӗн Данка чӗри пек чун. Ҫунтарма Хӗрхенетӗн пулсан, хӑвна шеллерӗн пулсан, усаллӑх енне каҫма пӗр утӑм кӑна, каялла таврӑнма тепӗр пурнӑҫ кирлӗ. Анчах ку таранччен нимӗнле этеме те тепӗр пурнӑҫ паман. Сасартӑк хӗвел ҫухалать, ҫил кӑна вӑйланать, шавлать хӑлхара, кӗрлет. Унтан шап-шурӑ катан пиркепе тӑхӑннӑ амӑшӗ тухать. Шурӑ тутӑрне каялла ҫыхнӑ Сӑнӗ те ытла шуранка. Лекҫей, эп сана лайӑх этем пулма ҫуратнӑ. Амӑшӗ татах тем калать, анчах сӑмаххисене ҫил вӗҫтерет, ҫил пытарать. Алексей ун патнелле туртӑнать, тӑма хӑтланать те вӑранса каять. Куҫне уҫать вӑл ҫире авса ҫапнӑ чус мачча, палланӑ хӳшӗ, хӑй йӑви, Анчах тӗлӗкӗнчен хӑпаймасть-ха. Ырӑпа усал ҫинчен пӗлтернӗ сӑмахсем уншӑн халь ытла та пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулнӑн туйӑнать. Ытти чухне ахаль сӑмах кӑначчӗ. Ҫӑвӑнма ӗлкӗрчӗ ҫеҫ, аппӑшӗ персе те ҫитрӗ. Ирхине тутлӑ ҫывӑраттӑн та вӑратма шеллерӗм, ҫӗрӗпех вуланӑ е ҫырнӑ пуль терӗм те, Миҫе сехет халь? Мӗншӗн никам та курӑнмасть? Аппӑшӗ вӑрӑммӑн сывласа ячӗ. Йысну та, Димка та ирех пушара кайрӗҫ. Пушар? Вӑрман ҫунать, терӗ аппӑшӗ. Ҫынсене машинӑсемпех леҫрӗҫ. Инҫетре-и? Кунтан пӗр ҫичӗ-сакӑр ҫухрӑмра тет-и? Алексей Петрович анкартинченех вӑрман еннелле тинкерчӗ. Унта та, кунта та хӗвел ҫути кӑна. Курӑнмать-ҫке. Ара, ҫилӗ пирӗн енчен-ҫке. Халӑх нумай кайри. Арҫынсем юлмарӗҫ пуль. Хӗрарӑмсемпе ватӑ-вӗтӗ пур ялта. Сетнер радиопа сыхӑ тӑма хытарса хӑварчӗ. Эй, тур-тур, кӑҫалхи шӑрӑх мӗн тумӗ ӗнтӗ? Алексей пӗр хушӑ шухӑша путса тӑчӗ. «Эс мана атӑпа кӗреҫе тупса пар, эп те каям». Аппӑшӗ пӑшӑрханса ӳкрӗ, ахлатрӗ, аллине сулкаларӗ. «Сансӑр та халӑх лӑк тулли унта, тракторсем кайрӗҫ, пушар машинисем кайрӗҫ. Алексее итлетеретӗн-и? Хӑйӗнне шухӑшласа хунӑ пулсан тӑватех. Ачаранах ҫапласкер. Юрать-ха, аппӑшӗ апат ҫитерме ӗлкӗрчӗ. Ату пушар лаши пекех хыпаланать. Вӑл ӗнер ҫулҫӑ пухма кайнӑ ҫулпах утрӗ. Вӑрмана кӗнӗ чух ял хӗрринчи шоссепе пушар машини иртнине асӑрхарӗ. Кабина ҫинче ялтӑр кӑвак ҫутӑ хыпа-хыпа сӳнет. Ҫак машинӑсӑр пуҫне пӑлхантармалли таврара нимӗн те сисӗнмест. Чан сасси те ҫук, ҫынсем те хӗвӗшсе чупмаҫҫӗ. Анчах хӗрлӗ машина иртрӗ-ҫке. Апла пулсан Пушар пурах, ӑҫта та пулсан ҫунатех вӑрман. Шел, ҫывӑрса юлнӑ. Ытла та ир ан вӑраттӑр тесе репродукторне кӑларса хунӑччӗ те, вӑхӑтра тӑма ӗлкӗрнӗ пулсассӑн, халӑхпа пӗрлех каятчӗ. Ватӑ вӑрман уй хӗрринченех пуҫланать. Ҫулланнӑ ҫӑкасемпе хурӑнсем, вӗренесем вӑхӑтсӑр ҫул ҫӑтӑкса пӗтернӗрен вӑрман ҫап-ҫара та пуш-пушах. Ҫӗтсе каяссинчен хӑрамасть-ха вӑл, лесничество патне тухма та пултарать. Кунтан пӗр вунӑ-вун пилӗк ҫухрӑмри вӑрмана аван пӗлет, кунта кӗтӳ кӗтнӗ, хӑмла ҫырли е кӑмпа татма килнӗ, ӗнине кӳлсе вутӑ турттарнӑ. Кӑмпи вара Кӗтӳ ҫӳренӗ вырӑнсенче питех те нумайччӗ, шурӑ е хура кӑрӑҫсене ҫеҫ суйласа татнӑ. Иртӗхнӗ мари. Халь ав шӑнакӑм питӗ курӑнмасть, тавраллах ҫулҫӑ, ҫулҫӑ, ҫулҫӑ. Урайӗнче чаштӑртатать-чаштӑртатать. Пӗр хӗлхем пултӑр ҫеҫ, ҫитрӗ вара. Ҫип ҫапнӑ пек тӳп-тӳрӗ Прачак ӑна шалтан та шала илсе кӗчӗ. Вӑрман сывлӑшӗ те типӗ, вӗри, вӑл сухӑр шӑршипе тулса ларнӑ. Шӑрпӑк чӗртсен сывлӑш та тивсе илмелле. Пӑрачак айлӑмалла та анать, пӗчӗк юханшыв шӑнкӑртатакан ҫырмасене те кӗрет. Анчах унта та типӗ, шыв тумламӗ те юлман, шыв тумламӗ те. Ват вӑрман пӗтрӗ те вӗтлӗх пуҫланчӗ. Халлин тӗтӗм шӑрши ҫапнине туйрӗ вӑл. Васкаса утнипе самаях ывӑнчӗ ӗнтӗ, йӗпе кӗпи ҫурӑмне ҫыпҫӑнса ларнӑ. Анчах ҫынсем ниҫта та курӑнмаҫҫӗ. Чарӑнса тӑрсах итлерӗ, таҫта трактор кӗрленӗ пек туйӑнчӗ, ҫук-мӗн. Унӑн хӑлхинче юн шавлать, ҫав шавра хӑй йывӑррӑн сывлани те илтӗнмест. Тӗрӗсех пыратӑп-и тесе те иккӗленчӗ вӑл, ҫав самантрах палкаса тухакан тӗтӗме асӑрхарӗ. Вӑрман ҫийӗнче вӑл хуп-хурах, ҫӳлелле хӑпарнӑҫем ситревленсе кӑвакарать, унтан шуралса каять, хӗвеле хупласа хурать. Хӗвелӗ тимӗрҫӗ лаҫҫинче хӗртнӗ ҫап-ҫаврака питлӗх пек курӑнать. Вӑл татах чарӑнса тӑчӗ. Ҫынсем ӑҫта? Мотор кӗрлени те илтӗнмест. Сасартӑках пуҫне шухӑш пырса ҫапрӗ. Каялла таврӑнмалла мар-и? Чӑнласах та, мӗн тӑваять кунта вӑл пӗр пӗччен? Пушар вӑл хӑрушӑ та ултавлӑ, хӑвна хупӑрласа илнине те сисместӗн. Ӗнтӗ йывӑҫсем ҫатӑртатса ҫунни те илтӗнет. Аялта пухӑнса йӳҫӗхне хура тӗтӗм ӳхлесех тӳпенелле вирхӗнсе хӑпарать. Каялла таврӑнас текен шухӑш ун пуҫӗнчен тухмасть халь, хӑй ҫапах та ҫунакан вырӑн патнелле танкӑшать. Акӑ тинех тепӗр пӑрачак тупӑнчӗ. Вӑрманӗ суллаха енче ҫунать. Пӑт-пат ларса юлнӑ юмансемпе ватӑлнӑ ҫӑкасем айӗнче чӑрӑшлӑх-мӗн. Ҫамрӑк йывӑҫсене вут пӗрин хыҫҫӑн теприне ҫулса илет, бензин сапнӑ пек ҫатӑртатса ҫунаҫҫӗ. Ҫунакан чӑрӑшсенчен сапӑнакан хӗлхем ҫӗре тӑкӑннӑ ҫулҫӑсене тивертсе ярать. Ҫулӑм вӗсем тӑрӑх домна кӑмакинчен тин ҫеҫ шӑранса тухакан хурҫӑ пек юхать. Юхать, юхать, юхать. Юппи вара унталла та, кунталла та саланать, вӗри ҫӗлен пек шӑвать. Пӑрачакне икӗ хӗррипе те трактор пулӑкӗпех сухаланӑ. Тахҫанах сухаланӑ ҫав. Кассем ҫине ҫулҫӑсем тӑкӑнса тулнӑ, шӑтса ӳснӗ курӑк типсе хӑрнӑ. Хыпса илме чухах. Алексей Петрович кив курӑксене ҫулҫӑсене хырса ҫулӑн тепӗр енне ывӑтма тытӑнчӗ. Хӑй те лайӑх ӑнланчӗ-ха, вут-кӑваршӑн ку шӑна ӗҫӗ ҫеҫ, вӑл ку вырӑнтан сиксе каҫмасан тепӗр ҫӗртен сиксе каҫать, вара, вара вилӗмӗ те юнашарах. Каялла каяс шухӑш пуҫра сӑпса пек сӑрлать, вӑл ӑна манма тӑрӑшать, утӑм хыҫҫӑн утӑм вут-кӑвартан сыхланма алтса тухнӑ йӑрансене тасатать, унта хӑйӑр сапать, кӗрлесе ҫунакан пушар ҫине пӑха-пӑха илет. Ҫил улшӑнсан, сылтӑм енче ватӑ вӑрман, унта кӗштӗ-кӗштӗ ҫулҫӑ тӑкӑнса тулнӑ. Ларса юлнӑ ҫулҫисем те вӗри сапнипе куҫ умӗнчех хуралса пӗтӗрӗнсе ларнӑн туйӑнаҫҫӗ. Ҫапла, ҫил улшӑнсан вӑл пӗтет, Ҫаннипе вӑл тарланӑ пит-куҫне шӑлса илчӗ, алли хӑйӗн тытамак ернӗ пек чӗтрет. Темшӗн ҫак самантра унӑн пуҫне хӑйне хаклас шухӑш пырса кӗчӗ. Ахаль ҫын мар вӑл, пысӑк заводӑн директорӗ, парти обкомӗн членӗ. Андрей Петрович ӑна чӗререн хисеплет. Анчах пушаршӑн кирек епле ҫын та пур пӗрех. Вӑл хӑйӗн сӑтӑрла ӗҫне тӑвать. Ӑна чарма ӑс та, вӑй та кирлӗ. Ҫав ӑспа вӑй этемре кӑна, этемре кӑна. Ҫак шухӑш ӑна сасартӑк лӑплантарчӗ. Кӗреҫене ҫирӗпрех ҫулса тытрӗ вӑл. Ҫынсем ҫитеҫҫӗ-ши тесе ун-кун та пӑхкаламарӗ, сапрӗ, хырчӗ, сапрӗ. Утӑм хыҫҫӑн утӑм, малаллах, малаллах. Пулӑшу та ҫитрӗ иккен. Ҫынсем кӗреҫесемпех ӑна хирӗҫ хӑпараҫҫӗ, ун пекех пушартан сухаласа пӑрахнӑ йӑрансене тасатаҫҫӗ. Ҫынсен сассине илтсе вӑл татах та васкарах ӗҫлерӗ, унтан кулса ячӗ. Мӗншӗн кулнине хӑй те ӑнланаймарӗ вӑл, Кайран ҫеҫ пӑрахса каяс текен шухӑша пӑрахӑҫланишӗн савӑннине туйрӗ. Вӑл тасатса кайнӑ вырӑна тӗллӗн-тӗллӗн ҫулҫӑсем ҫунса тухрӗҫ, пӗкӗрӗле-пӗкӗрӗле хура кӗл пулчӗҫ, анчах прачак урлӑ вут-кӑвар каҫаймарӗ. Савӑнса кайнӑскер, вут-кӑвар сӳнтерме килнӗ ҫынсене хушусем парас килчӗ ун, вӗрентес килчӗ, анчах ку туйӑм лӗмех сӳнчӗ. Сансӑрах хӑйсен ӗҫне пӗлеҫҫӗ вӗсем, пуҫ ҫӗклемесӗр ӗҫлеҫҫӗ. Вӑрмана ӳсме вуншар та вуншар ҫул кирлӗ. Пӗр-пӗр шаймак асӑрханусӑр пулнипе мӗн чухлӗ халӑх тупри пӗтет, шухӑшларӗ вӑл кӗреҫепе авӑса-авӑса сапнӑ май. Икӗ пушар машини ҫитрӗ, пӗри анаталанса кайрӗ, тепри прачакранах сирпӗтме пуҫларӗ. Халь канма та юрать. Пилӗк ҫын пӗр ҫӗре пуҫтарӑнчӗҫ. Ҫӑвӑр чӗппек имшерке кӗлеткеллӗ арҫын Алексей Петровича аякран тӗкрӗ. «Шӑлавару ҫунатсан курмастӑн-им?» Хальтен сылтӑм урин чӗркуҫҫи шӑмми йӑпатӗнче пӗҫернине туйрӗ, пӳрнисене пӗҫерте-пӗҫерте сӳнтерчӗ. Сисмен те, ҫунса шӑтнӑ шӑтӑкӗ ача чышки пысӑкӗшех. Пухӑннисем вӑрманта шыв ҫукки ҫинчен калаҫрӗҫ. Ӗлӗкрех курӑс хутма тесе пӗвелекенччӗ хуть, халь курӑсӗсене те яла илсе тухса хутаҫҫӗ. Вӑрман хуралҫисем те халь ытла та канас пурӑнма вӗренсе кайрӗҫ. Ҫунтарма ҫӑмӑл, ӳстерме йывӑр. Вӑрман улпучӗсем кун пекех аллисене кут хыҫне тытса ҫӳресен малалла пушӑ аврилӗх те касаймӑпӑр. Алӑри аллӑпус Мускаври мулран хаклӑрах тенӗ те хамӑр вӑрмансене ҫунтарса пӗтерсен тайганах вутта кайма тивет. Алексей Петрович вӗсем епле ӑслӑ калаҫнине итлесе тӑчӗ. Хӑйӗн айван шухӑшӗсенчен намӑс пек туйӑнчӗ ӑна. Вӗсене вӗрентмелле-и? Вӗсем пурнӑҫ университетне пӗтернӗ. Кӑштах канатӑр-и? ыйтрӗ вӗсем патне пырса тӑнӑ ҫын. Унӑн сӑрӑ кепки темиҫе ҫӗртен ҫунса шӑтнӑ. Ытлашши Вуттахан кӗрӗр, хушрӗ вӑл, унтан «Курӑр!» тесе ҫурӑмне ҫавӑрса кӑтартрӗ. Пилӗк-ултӑ ҫӗртен ҫунса шӑтнӑ кӗпи шӑтӑк вырӑнта ҫунса хӗрелнӗ ӳт курӑнать. Хӑйӗн пичӗ те хӑрӑмпа хуралса пӗтнӗ, мӑйӑх вырӑнӗ те хуп-хурах. Кунта вӑл пуҫлӑх пулас, халь хӑйӗн ҫыннисене пӑхса ҫаврӑнать. «Ак ку палламан юлташ та ҫунма тытӑннӑ», — терӗ хӑй пашка арҫын. «Ну?» — тӗлӗнчӗ пырса тӑни. Алексей Петрович хӑрах куҫне шурилнӗ арҫынна тӳрех палласа илчӗ. Таксипе Шупашкартан пӗрле килнӗскер, пичӗ-куҫӗ хуралнӑ пулсан та, кепка тӑхӑннӑ пулсан та палласа илчӗ. «Ман шӑлавар ҫеҫ шӑтнӑ, эп пиҫсе кайман, аптрамастӑп-ха. Апла юрать. Пушарӗ мӗнрен тухнӑ? ыйтрӗ каллех хӑйпашка арҫын, йӑлтах кукшаланса кайнӑскер. Кам пӗлет, милицисем чупкалаҫҫӗ халь. Ҫапла ҫав вӑл, хӑвӑн ҫунсан пӗлме тӑрӑшатӑн, патшалӑх тупришӗн тӑрӑшакан ҫуккӑ, хӑех хуравларӗ хӑйпашки. Ҫӗрле тухнӑ теҫҫӗ, хушса хучӗ куҫне шурӑ илни. Ӗнер ҫеҫ Спиридун Петӗрӗсем кунтан вут турттарса тухнӑ, нимӗн пушарӗ те пулман ун чух. Машинӑсем, бакӑсене пушатса, шӑхале вӗҫтерчӗҫ. Вӗсем каллех кӗреҫесем тытрӗҫ, каллех прачака тасатма тытӑнчӗҫ. Мунчари пек ҫапакан шӑрӑхран тата тӗтӗм ҫӑтнӑран пуҫ ҫавӑрнать, пуҫ мимине темӗнле тӗтре карса илнӗ. Кӗҫ-вӗҫ тӳнсе каясран Алексей Петрович кӗреҫе аври ҫине таянса тӑрать. Ыттисем те хавшаҫҫӗ иккен, вӗсем те сывлӑш ҫавӑраҫҫӗ. Куҫне шурӑ илнӗ арҫын пӗр-икӗ хутта ирте-ирте кайрӗ, кӗҫех пулӑшу ҫитет тесе шантарчӗ. Анчах пулӑшма килекенсем пулмарӗҫ. Мотор сассине илтсессӗнех каллех пушар машинисем ҫитрӗҫ пулӗ тесе шухӑшларӗ Алексей Петрович. Ҫук-мӗн, пулӑшу килнӗ. Автомашинӑн ура пускӑчи ҫине хӑпарса тӑнӑ арҫын хулӑн саспа кӑшкӑрчӗ. «Юнтапасем, канма кайӑр! Ку квартала пире ҫирӗплетсе панӑ!» Кӑшкӑраканни тап-таса костюмпа хӑватлӑ та тӗреклӗ кӗлеткеллӗскер. Вӑл йӑлтах урӑх тӗнчерен килнӗ ҫын пек туйӑнать. «Кам ку? ыйтрӗ Алексей Петрович хӑй башка арҫынран. Гвардейс колхоз председателӗ, колхозӗ пысӑк вӗсен, ҫынсем нумай, халь пирӗнсӗрех сӳнтерсе пӗтереҫҫӗ. Унтан, кӗпине хӑпартса, кукша пуҫне шӑлса илчӗ. Унӑн кӑкӑрӗ те, хырӑмӗ те, хуп-хура та ҫӑра ҫӑмпа ӳссе ларнӑ. Пушар прачак урлӑ каҫмарӗ. Анчах халь йывӑҫ вуллисем, тункатасем, тунката тымарӗсем ҫӑра тӗтӗм кӑларса ҫунчӗҫ. Вӗсене сӳнтерме те пайтах тӗрмешмелле-ха. Юнтапасем пӗр ҫӗре пухӑнма тытӑнчӗҫ. Алексей Петрович та вӗсем патнерех пырса тӑчӗ. Пурпӗрех Шӑхаль патӗнчен каяҫҫӗ-ҫке. Пушар машинисем таврӑнасса та кӗтрӗ вӑл, ҫук кӗтсе илеймерӗ. Тен, урӑх ҫӗре кайрӗҫ. Шур илнӗ куҫлӑ арҫын хашкаса чупса ҫитрӗ. Унтан пӳрнипе тӗлле-тӗлле ҫынсене шутла пуҫларӗ. Тем тухмарӗ пулас, татах шутларӗ. Шӳт мар, ҫӗтсе юлма та, ҫунса кайма та пултарнӑ. Унтан сасартӑк Алексей Петрович патне пычӗ. «Эс кам? Эс ӑҫтан?» тесе ыйтрӗ те ҫамкине пӗркелентерчӗ, унтан хӗрарӑмла аллипе пӗҫҫине шарт ҫапрӗ. «Вот Талавуҫ, таксипе пӗрре килтӗмӗр вӗт. Мӗншӗн тетӗп, ман ҫын ытлашши тухать, епле кунта лекрӗр? Пушар сӳнтерме килтӗм, ҫунать те, прачака тасатма пуҫларӑм, унтан эсир ҫитрӗр. Вӑл эпир ҫитичченех мӗн чухлӗ сирпӗтсе тухнӑ, хутшӑнчӗ каллех хӑйпашки. Пире пулӑшрӗ, тавах сана уншӑн. Эсир председатель пулатӑр-и? ыйтрӗ Алексей Петрович. Ҫук, бригадир. Унтан ыттисем енне ҫаврӑнчӗ. Лесничествӑна тухатпӑр халь, машина унта пулма кирлӗ. Кӗреҫе пуртӑ йӑтнӑ ҫынсем хуллен тапранчӗҫ. Пушар хыҫа юлчӗ, унта халь ытти ҫынсен сассисем янӑраҫҫӗ. Юнтапа, каллех Алексее ӗнепе вут кайса сутни аса килчӗ. Тен, ҫак ҫынсенчен хӑшӗ-пӗри ӑна астӑвать те пулӗ? Анчах ачаран ҫын улшӑнать-ҫке. «Юнтапаран апла эсир?» — ыйтрӗ вӑл бригадиртан. «Унтан. Крахвине инкене пӗлместӗр-и эсир?» Бригадир кулса ячӗ. «Ма пӗлмест, пӗлетӗп. Сывах-и вӑл, пурӑнать-и? Сывах, мӗн пултӑр ӑна? Килти ӗҫне-хӗлне хӑех пуҫтарать. Вӑл Алексей Петровича пӗртен-пӗр куҫӗпе пӑраласа пӑхрӗ. «Таксирех эп сире ӑҫта курнӑ-ши?» тесе пуҫа ҫӗмӗрсе пытӑм. Халь ак аса илтӗм. Карла юписем илсе пырса сутнӑччӗ эсир. Тӗп-тӗрӗс, тӗлӗнчӗ Алексей Петрович, эсир ун ачи мар пуль, ачи-пӑчи пурччӗ вӗсен. Бригадир ҫиҫсех кулса ячӗ. Вӗсенчен пӗри эпӗн те, чи асли, Павел ятлӑ. Павел? Ун пек ята астумасть Алексей. Леш эвакуаци йӗркипе килнӗ майран ачисем пулсан кӑна. Кӗҫӗннисем те сывах пуль? Сывах-мӗн, Анчах пӗри те юнта вара мар. Кӗҫӗн йӑмӑкӗ медсестра, тепри учительница, шӑллӗ трактор заводӗнче ӗҫлет иккен. Ун чухне Шупашкара шӑллӗн ҫуралнӑ кунне уявлама кайнӑ-мӗн. Пурте этем пулчӗҫ, терӗ Павел. Эп ҫеҫ яла тӑрса юлтӑм, ӑнсӑртран тенӗ пек. Мӗншӗн ӑнсӑртран? Павелсен ашшӗ-амӑшӗ Можайскра пурӑннӑ иккен. Ашшӗпе амӑшӗ те учительсем пулнӑ. Вӑл, паллах-ха, ача-пӑча ытларах ашшӗ-амӑшӗн ӗҫне ӑмсанать. Павӑлӑн та учитель пулас килнӗ-мӗн, анчах шӑпи урӑхларах сиксе тухнӑ. «Аслине ӗмӗрех йывӑртарах лекет», – терӗ Алексей Петрович. «Манӑн икӗ пичче те фронтра вилчӗҫ. Мӗн каласси, пурнӑҫӗ ун чухне йывӑрччӗ ӗнтӗ, килӗшрӗ Павел. Ӗҫлекенӗ анне кӑна пулнӑ, эпир тӑваттӑн, тӑватсӑмӑр та ҫерҫи чӗпписем пек, ҫӑвара карсан ӳпке курӑнать. Эвакуаципе килнӗ тесе колхоз пулӑшатчӗ. Атту лесничество патнелле утнӑ май сисмесӗрех тӗттӗмлене пуҫларӗ. Алексей Петрович малтан таврана тӗтӗм хупӑрласа илнӗ тесе шутлатчӗ. Ҫук-мӗн, каҫ пулать. Вӑл халтанах кайса ҫитрӗ. Пӗтӗм шӑм-шакӗ сурать, такам хӗненӗ тейӗн. Пырӗ йӑлт типсе ларнӑ, ҫӑварта хӗртнӗ хӑйӑр, чӑтма ҫук шыв ӗҫес килет. Пӗр-пӗр машина ҫине лармасӑр киле те ҫитессӗн туйӑнмасть халь ӑна. Вӗсем лесничество патне ҫитеймерӗҫ, ҫул ҫинче машина тӗл пулчӗ. Вӑл йывӑҫсем хушшипе асаплӑн ҫаврӑннӑ хушӑра Алексей Петрович тӳсеймерӗ, ҫӗр ҫине канма ларчӗ. Юнтавасем пурттисене, кӗреҫисене кусов ӑшне пӑрахаҫҫӗ, урапа ҫине пусса хӑпарса лараҫҫӗ. Унӑн ҫӗр ҫине выртса канас килчӗ. Юлашки вӑйне пухса ҫӗкленчӗ вӑл, урапа ҫине пусса кусов хӗрринчен ярса тытрӗ. Юнтапасем вӑл ывӑнса ҫитнине сисрӗҫ пулас, иккӗн-виҫҫӗн унӑн аллинчен ҫулса тытрӗҫ. «Опа!» терӗ Павел Алексее хӑпарма пулӑшса. «Шуҫӑр-ха, вырӑн пар ҫынна! Эй, шофер, тапрантӑмӑр!» Тапранчӗҫ. Вӑрман тӗтӗмленсех пычӗ. Шофер фарисене ҫутрӗ. Йывӑҫ турачӗсем машина чӳречине, кузовне чӗре-чӗре илчӗҫ. Малта лараканӗсем кӑшкӑрсах пычӗҫ. «Пӗшкӗнӗр! Турат ҫапать!» Шӑхалех тухать ҫав автомашина. Анчах ҫул юппинче фарисене ҫутнӑ УАЗ тӑрать. Юнтапасен машини фарисене те моторне те сӳнтерчӗ. Юлташсем, илтӗнчӗ тӗттӗмри сас, утмӑл тӑваттӑмӗш кварталта вӑрман ҫунать. Алексей Петрович пуҫне калаҫакан ҫын енне ҫавӑрчӗ. Сасси таҫта илтнӗскер, палланӑскер пек туйӑнчӗ. Тӗрӗс. Пуговкин. Вӑрман сӗмлӗхӗнче унӑн шап-шурӑ кӗпи палӑрать, ҫаннисене чавса таранах тавӑрса хунӑ. Юлташсем, Пуговкин аллине ҫӳлелле ҫӗклерӗ. Вӑрман халӑх пуянлӑхӗ, вӑл халь пысӑк хӑрушлӑхра, утмӑл тӑваттӑмӗш кварталта егерь ҫурчӗ пур, унта ачасемпе хӗрарӑмсен пурнӑҫӗ хӑрушлӑхра. Сунарҫӑсен ҫуртне те манар мар, хушса хучӗ кузовран тахӑшӗ, вара хӑех кулса ячӗ. Ку ҫурт пирки районта хӑнасен ҫурчӗ туса хунӑ текен саскура ҫӳрет. Кунта района килнӗ чи пысӑк хӑнасене йышӑнаҫҫӗ имӗш. Йышӑнаҫҫӗ те пулӗ те, анчах вӑрман ҫулӗпе унта ҫитиччен тухассинчен тухманни. Эп унта ҫынсене ятӑм, вӗсем те паян кунӗпех пушар сӳнтернӗ. Эпир иртенпе апат ҫимен, Терӗ каллех тахӑшӗ. Пуговкин самантлӑха аптраса ӳкрӗ, ҫынсене те хӗрхенчӗ пулас. «Кам кунта асли?» — сасартӑк ҫирӗппӗн ыйтрӗ вӑл. «Эпир хамӑр парӑма татнӑ, ыттисене яр!» — кӑшкӑрчӗ хӑй башка арҫын. «Урасене сӗтӗрейместпӗр. Эпир ку районтан мар, тен, пирӗн хамӑрӑн сурӑм вӑрманӗ ҫунать», — хутшӑнчӗ янӑравлӑ сас. «Тусӑмсем, Пуговкинӑн сасси тархасланӑ пекрех тухрӗ. Вӑрманӗ хамӑрӑн. Эп пушарпа кӗрешекен комисси председателӗ пулнӑ май сиртен тархасласа ыйтатӑп. Кайӑр сӳнтерме. Унта егерь ҫемйи, унта вӑрман хуҫалӑхӗ утӑ хатӗрлесе тултарнӑ. Пушара килекенсене чи малтан сире пулӑшма яратӑп. Алексей Петрович хӑйне Пуговкин палласран шикленсе пуҫне пӗшкӗртсе ларчӗ. «Ачамӑрсем, каймалла пуль», — терӗ хуллен Павел. «Егерь ҫине сурмалла ҫеҫ», — терӗ каллех хӑй башка арҫын. «Пӗрремӗш браконьер вӑл хӑй, ҫурҫӗ йӗрӗ те ҫулӑмпах ҫунса кайтӑр». Пуговкин шарламарӗ. Тӗтӗмпе тата хӑрӑмпа хуралса пӗтнӗ ҫынсем, иртен пуҫласа каҫчен пушар сӳнтернӗскерсем, никама та пӑхӑнас ҫуккине ӑнланчӗ пулас вӑл. Хӑйсен кӑмӑлӗ ҫаврӑнсан, хӑйсен чунӗ хистесен кӑна кайма пултараҫҫӗ вӗсем. Вӑл хӑйӗн УАЗ тӑват ҫӗр тӑххӑр патне ҫаврӑнса утрӗ, ҫынсене урӑх ҫиллентерес темерӗ пулас. Унтан Фарине те сӳнтерсе лартрӗ. Пӑч тӗттӗм пулса ларчӗ вӑрманта. Курӑнакан йывӑҫсем те пачах ҫухалчӗҫ. Кузовра ҫынсем пӑшӑл-пӑшӑл пӑтти пӗҫереҫҫӗ. Пӗри каяс тет, тепри хирӗҫлет, тепри ҫичӗ хутлӑ сӑмахсемпе вӑрмана чӗртекен шаймаксемпе ятлаҫать, ҫӳреҫҫӗ пирус пӑсӑрлантарса. «Ачамӑрсем, каймалла пуль, терӗ Павел. Ют ҫӗршыв вӑрманӗ мар, хамӑрӑн чуна-ҫке. Хирӗҫ чӗнекен пулмарӗ. Сӳнтерме кайма ҫураҫрӗҫ курӑнать. Леш хӑй башка арҫын халь йӑлтах урӑхла кӑшкӑрчӗ. «Санюк, тапран! Ывӑннӑ ҫинчен егерь патне эрех ӗҫме каяр!» Унтан хӑех кулса ячӗ. «Пулать те ҫав этем», — шухӑшларӗ Алексей Петрович. «Икӗ вӗҫӗ те шӗп-шӗвӗр». Алексей Петрович вӑрмантан тухнӑ чухне ирччӗ ӗнтӗ. Пушарне ҫурҫӗр иртсен кӑна сӳнтеркелесе пӗтерчӗҫ. Йӗкӗр ҫурчӗ патне ҫӗр метр ҫеҫ ҫитеймерӗ. Пӗр утӑ капанӗ ҫунса кайрӗ, ҫӑлаймарӗҫ. Ҫынсем выҫҫине пӗлсен юрать-ха йӗкӗр арӑмӗ апат ҫитерсе чей ӗҫтерчӗ. илӗм-тилӗмпех киле тапранчӗ Алексей Петрович. Вӑрман уҫланкине ҫитнӗ ҫӗре хӗвел тухрӗ. Таврара каллех лӑпкӑ, ҫутӑ. Вӑрман та ҫунмасть, ӗҫлесе халтан кайнӑ ҫынсем те тӗшӗрӗлсе анмаҫҫӗ. Кӗпинчен, ҫӳҫӗнчен, пӗтӗм кӗлеткерен тӗтӗм шӑрши тӳсмелле мар ҫапать. Хире тухнӑ хыҫҫӑн ку шӑршӑ уйрӑммӑнах сисӗнет. Вӑрман хӗррине сухаласа те ыраш, те кӗрхи тулӑ акса хӑварнӑ. Калчи чӗлтӗр-чӗлтӗр ҫеҫ шӑткаланӑ та ун ҫине пӑт-пат сывлӑм ӳкнӗ. Ҫак кӗлпек вӗри ҫӗр ҫинче калчи епле шӑтма пӗлнӗ-ши? Кашни йывӑҫ, кашни ҫеҫке пурӑнасшӑн, пурнӑҫшӑн кӗрешет. Ҫул хӗррипех сӗлӗ улмурисем лараҫҫӗ. Ҫумӑр ҫуса хуратман вӗсене, ҫавӑнпа тухакан хӗвел айӗнче ылтӑн шывӗпе сӑрланӑ пек сап-сарӑ лараҫҫӗ, сап-сарӑ. Вӑрмантан тухакан ҫул шӑхалех илсе ҫитерет. Вӑл кӗрешепе ӑсса сапмалӑх тусанпа тулнӑскер, сухаланӑ хир урлӑ янках курӑнса выртать. Пӗр ҫӗрте кӑна пӑрӑнать вӑл. Унта пӗве пур. Шӑхаль, йывӑҫсем айне путнӑ, йӑмрасем, ҫӗмӗрсем, чиесемпе улмуҫҫисем, ҫынсем шӑварса тӑнӑран пулӗ, сип-симӗсех. Унта-кунта курӑнакан хурӑнсем саралнӑ та ҫурмалла тенӗ пек ҫулҫисене тӑкса пӗтернӗ. Алексей Петрович кӗреҫе аври ҫине таянса тавралӑха тинкерчӗ. Ҫаралнӑ вӑрман, сайра шӑтнӑ кӗр калчи, улмурисем. Вӑрҫӑ тухсассӑн иккӗмӗш ҫулнех ку уйра вӑл сӳре-сӳрене ака та тунӑ, ҫӗрулми купаланӑ, кӗлте те турттарнӑ, авӑн ҫапнӑ. Ку уя ял ҫыннисем чӗрӗп уйӗ тетчӗҫ. Ятӗнчен тӗлӗнмеллех ҫук, вӑрман касса тунӑ уй вӑл. Ӗлӗк чӗрӗпӗ те, кашкӑрӗ те чупнӑ пуль унта. Ҫапах та ҫӗрӗ хӑй те кӑштах чӗрӗпе аса илтерет. Хутланса ларнӑ чӗрӗп пек тӗмескеллӗрех вӑл. Ҫак хире сӳрене тухнӑччӗ пӗрремӗш хут, ҫав ҫулах ку хире сухаласа ҫӗр улми лартнӑ. Унӑн ури пусман хир юлман-ши хальте? Халь унтанпа вӑтӑр ҫул иртнӗ пулсассӑн та кунта тар юхтарнине те, плуг йывӑрӑшне те манман. Ҫук, манман. Пӗрремӗш хут сӳрене тухнӑ ҫулхине вӑл вуникке пуснӑччӗ. Ҫав ҫулхине лашасем те чӑмӑрччӗ, ӗҫлесси те ачашӑн калама ҫук пысӑк савӑнӑҫчӗ. Вӑрҫӑ чарӑннӑ ҫулхине колхоз ун чухне чылай хавшанӑччӗ, апат ҫименнипе лашасем аран-аран хӗл каҫкаларӗҫ. Шӑммипе тирӗ кӑначчӗ вӗсен. Шкул пӑрахнӑ ачасем чӑмӑртарах та лайӑхрах лашасене суйласа пӗтернӗччӗ ӗнтӗ, ӑна валли начарка та курпун сӑмсаллӑ шурка кӑна юлнӑччӗ. Аран-аран ҫеҫ уткалатчӗ вӑл. Кайран ак ҫакӑнта, халь Алексей тӑракан ҫул хӗрринче, туртарах ӳксе вилнӗччӗ вӑл. Ак ҫакӑнтах. Вӑрӑм ҫилхеллӗ тепӗр лаши Чуман кавӗртинччӗ. Колхоза кӗнӗ чух панӑ та ватӑлсах кайнӑскерччӗ. Ячӗ-шывӗ лашин урӑхларах пулнӑ пулӗ те, анчах пурте Гаврилка тесе чӗнетчӗҫ. Ҫав ятпа йыхӑрсан кӗҫенсех пыратчӗ хӑй. Унӑн та шӑммипе тирӗ кӑначчӗ те ҫапах ӗҫе хӑнӑхнӑран-ши Гаврилка тӳсӗмлӗрехчӗ. «Ах, Шурка, Шурка!» терӗ Алексей Петрович. Вӑл кунхине Алексей мӗн пурӗ те виҫӗ ҫаврӑм ҫеҫ тума ӗлкӗрнӗччӗ. Пичеври шурка такӑннӑччӗ те ҫӗре тӗшӗрӗлсе аннӑччӗ. Ӑна пулӑшас тесе чӗлпӗрне вӗҫертсех туртнӑччӗ Алексей. Чӗтретчӗ те туртӑнса сывлатчӗ лаша. Унтан хӑмӑт пӑявне салтнӑччӗ. Тӑварсах та пӑрахнӑччӗ. Хӳререн туртса ҫӗклеме пулӑшнӑччӗ. Шурка пӗр-икӗ хутчен пуҫне сулла-сулла илнӗччӗ те сӑмсинчен кӑпӑкланакан юн тапса аннӑччӗ. Хупӑнман куҫӗ пӑтранчӑкчӗ ӗнтӗ. Ачасемпе канашлакаланӑ хыҫҫӑн яла выльӑх тухтӑрне чӗнме кайнӑччӗ Алексей. Хӑрах аллӑллӑ Хӗветӗр Куҫми усал кӑмӑллӑ та куштанскерччӗ ҫав. Вилсе выртнӑ лашана пӑхнӑ-пӑхманах Алексее хӑтӑрса тӑкнӑччӗ вӑл. «Эс йывӑр ӗҫпе вӗлернӗ ӑна, сӑмсинчен пуша вырипе ҫапнӑ, ответ тыттарам эп сана, Вӗрентем выльӑха выльӑхла пӑхма. Лаши выҫса вилнӗ, ҫирӗппӗн татса хунӑччӗ Сетнер. Мӗн кӑшкӑрашан эс? Сӑмса шывӗ, выльӑх тухтӑрӗ Сетнере пӑсӑрлантара пуҫланӑччӗ. Мӗн пӗлен эс? Эс малтан ӑна касса пӑх, янӑранӑччӗ ытти ачасем. Шуркӑна урапа ҫине аран-аран хӑпарткаласа хурса чӑх фермине тиесе кайнӑччӗ Алексей. Кунта лаша тирӗ сӳтернӗччӗ Хветӗр куҫми. Вӑл пӗртен-пӗр аллине улпут пек кӗсйине чиксе пӑхса тӑратчӗ, эрех шӑрши ҫапатчӗ хӑйӗнчен. Юрать-ха чӑх пӑхакан Пӑлаки лаша урисене тытма пулӑшкаланӑччӗ. «Вӗлерме пӗлетӗн, тир сӳме пӗлместӗн, ма кастаратӑн, шӑтартӑн вӗт тире!» ятлаҫатчӗ выльӑх тухтӑрӗ. Ытахаль кӳрентернӗрен чунӗ кӳтсех ҫитнӗччӗ ун. Шӑп ҫав вӑхӑтра шутланӑччӗ вӑл ялтан ӗмӗрлӗхех тухса кайма. Кунта этем пулаймастӑн, кунта алли пыранӗ кӳрентерет. Хӗрӗх тӑваттӑмӗш ҫулта ку чӗрӗп уйне пӗтӗмпех сӗлӗ акнӑччӗ. Вырма Килӗрен валеҫсе панӑччӗ те вӗсене пӗр гектар ҫурӑ лекнӗччӗ пулас. Шӑрӑхчӗ кунӗсем, хӑвӑртрах пӗтерес тесе ҫӗрле те выратчӗҫ. Ал сыпписем шыҫса тухнӑччӗ Алексейӗн, ҫапах вырмалла. Вӑрманта вара ҫӗрӗпех кашкӑрсем ӳлетчӗҫ, хӗрарӑмсем хӑмӑл та чӗрте-чӗрте пӑхатчӗҫ, анчах ҫутӑ та хӑратмастчӗ вӗсене, пурпӗрех хӑйсен чуна ҫӳҫентерекен юррине тӑсатчӗҫ. Ҫул хӗрринченех сухаласа пӑрахнӑ касӑ ӑшӗнчен пӗр пӗчӗк кайӑк вирхӗнсе тухрӗ те тӳпенелле парлаттарса хӑпарчӗ. Ҫуначӗсене епле сулкаланинченех ку тари пулнине палласа илчӗ Алексей. Унтан татах тепри ҫӗкленчӗ. Вӑл та хуллен-хуллен картлашкасем туса юлташӗ патнелле ҫул тытрӗ. «Тарисем кайман-ха», Ӑшӑ кӗркунне вӑрӑма пырать, шухӑшларӗ Алексей Петрович. Сасартӑк тӳпере юрӑ янраса кайрӗ. Ҫӳлте пӑнчӑ пек курӑнакан кайӑк ҫуркуннехи евӗр шӑрантарать-мӗн кӗвве. Шӑрӑхпа ҫурӑлса пӗтнӗ, типсе ларнӑ ҫӗр ҫинче пурнӑҫ ҫӗнӗрен пуҫланнӑн туйӑнать. Ҫапла, Тӑри юррипе пурнӑҫ ҫӗнӗрен пуҫланнӑн туйӑнать. Вӗсем-ҫке ҫуркунне кӳлекен кайӑксем. Вӗсен кӗвви чӗрене ҫулса тытрӗ. Мӗнле пысӑк телей вӑл, ҫӗр ҫинче пурнасси мӗнле пысӑк телей! Ял патне ҫывхарнӑ май колхоз сачӗ ҫинче кураксем явӑннине курчӗ Алексей. Вӗсем те шавласа кӑшкӑрашаҫҫӗ. Ҫуркунне пӗрремӗш хут вӗҫсе килнӗ чухнехи пек савӑнаҫҫӗ хӑйсем. Тен, чӑнласах тӗнчене темӗнле телей килет? Ҫын сисмест те пуль ӑна, кайӑксем ҫӳлте вӗҫеҫҫӗ, вӗсем пурне те кураҫҫӗ, тата сисӗмӗ те вӑйлӑрах вӗсен. Унта-кунта пӳрт мӑйракисенчен тӗтӗм йӑсӑрланать. Картишсенче автансем шарлаттарса авӑтаҫҫӗ. Вӗсем ире кӗтекен кайӑксем, ахальтен мар пулӗ, ҫӗр ҫинче пӗртен-пӗр автан тӑрса юлсассӑн Тул ҫутӑлатех теҫҫӗ. Димӑпа Лида ҫывӑраҫҫӗ пулас-ха, вӑранни-палли ҫук. Алексей картлашка ҫине ларчӗ, аттине хыврӗ. Ывӑннӑ ури ҫемҫелсе ваткӑлана пуҫланине туйрӗ вӑл, вара аран-аран ҫӗкленсе хӳшше кӗчӗ. Хутсем ҫинче выртакан телеграммӑна асӑрхарӗ вӑл, тӳрех Динаран тесе шухӑшларӗ. Ҫук-мӗн. заводран. Аялта заводӑн главнӑй инженерӗн хушамачӗ пур – Кресалов. Вӑл телеграммӑна уҫрӗ. Ҫиччӗмӗш числара халӑх контроль комитечӗн ларӑвӗ пулать, ЗПТ, пире иксӗмӗре те чӗнеҫҫӗ, ТЧК, колхоз валли ыран тӑватӑ тонна арматура валли тимӗр ӑсататӑп, ТЧК, Кресалов. Иксӗмӗре те чӗнеҫҫӗ. Тепӗр хут вуласа тухрӗ вӑл. Унтан тӳрех шухӑш пырса кӗчӗ. Сетнер Шӑхальте цех лартасшӑн. Малтанах ун пирки ачалла шухӑш кӑна тесе шутланӑччӗ Алексей. Илсе пӑрахнӑ оборудовани вӗр-ҫӗнех Кӑткӑсах та мар. Ӗҫ тухӑҫлӑхӗ пӗчӗк ӗнтӗ, анчах прессем ҫирӗп, хӑватлӑ. Вӑл хут илсех цех епле пулассине шутлама ларасшӑнччӗ. Самантлӑха ывӑнни те таҫта кайса ҫухалчӗ. Вӑл ручкӑна тытрӗ ҫеҫ, сасартӑк пиҫсе хӗрелнӗ шӗвӗр пӳрни ыратса кайрӗ. «Вӑхӑт пур-ха», — шухӑшларӗ вӑл хывӑннӑ май. Ӗшенсе ҫитнӗ шӑм-шакӗ ӑна вырӑн ҫине тӳнтерсе ячӗ. Вӑл ҫавӑнтах вилнӗ пек ҫывӑрса кайрӗ. Кивӗ кравать пружинӗсем чӗриклетни ҫеҫ сӑпка юрри пек аса кӗрсе юлчӗ. Аслати авӑтнипе вӑранчӗ Алексей Петрович. Вӑл ҫуллахи пек вӑрӑммӑн, пӗрре вӑйланса, тепре йӑвашланса кӗмсӗртетет. Самантлӑха лӑпланать кӑна, каллех кӗрлеме тытӑнать, ҫил кассӑн-кассӑн тӑвӑлланса вӗрет. Урамри йӑмра турачӗсем кӗҫ-вӗҫ хуҫӑлса анас пек силленеҫҫӗ, ҫулҫӑсем татӑла-татӑла сирпӗнеҫҫӗ. Шавлать кӑна ҫанталӑк. Сасартӑк тавралӑх пӗр самантлӑха пӗтӗмпех хуралса, хупланса ларчӗ. Чарусӑр ҫил, тӗнче тусанне Шӑхале хуса килчӗ пулмалла, нимӗн те курӑнмасть. Ҫиҫӗм ҫиҫни те тавралӑха хӗретсе ҫеҫ мӗнтлете-мӗнтлете илет. Унтан сасартӑк ҫил-тӑвӑл тамалчӗ, тавралӑх кӑштах ҫутала пуҫларӗ. Ҫиҫӗм Димӑн пӳрчӗ ҫумӗнче ларакан телевизор антенни ҫине ятлатса анчӗ. Аслати пуҫ тӳпинчех вӑрман та ҫӗре кисрентерсе авӑтрӗ. Ҫав хушӑрах ҫумӑр пӗрчисем хӳшӗ тӑррине пӑт Тапат туса ӳкрӗҫ, унтан ҫумӑр ҫуса ячӗ. Аслати авӑтмассерен ҫумӑр вӑйлансах пычӗ. Кӗҫех юхтармаллах чашлаттара пуҫларӗ. Кайрӗ вара ҫумӑр ахӑрса. Алексей Петрович тӑрса ларчӗ, ҫиҫӗм ҫиҫнине, ҫумӑр ҫунине сӑнарӗ, хӑй ӑшне вӑй-хал кӗрсе пынине туйрӗ. Пилӗке ыратни те иртрӗ ун. Вырӑнӑн-вырӑнӑн пиҫсе кайнӑ алли те ытлашши сурмасть, чун ыратӑвӗсене ҫумӑр ҫуса тасатнӑн туйӑнать. Тул ҫути пек, тӑри юрри пек ҫӗнӗ шанчӑк ҫуралать чӗрере. Хӑй тунсӑхласа ӗмӗтленнӗ пурнӑҫӗ те, ҫӗнӗ пурнӑҫӗ нихӑҫан та мар паянтан пуҫланнӑн туйӑнать ӑна. Тулта ҫумӑр чашлаттарать, вӑл типсе ҫунса ларнӑ, типсе ҫурӑлса пӗтнӗ тӑван ҫӗре шӑварать.